Ħafna mis-sabi tal-klassi lanqas ġew skola. L-għalliema qaltilna li qabadhom virus fl-istonku. Tgħidx kemm damet twissina biex naħslu jdejna sew u biex meta nkunu ma nifilħux ma nersqux lejn l-iskola. Imma dawn il-viruses għalfejn jinxterdu malajr daqshekk?
Il-virus jixtered malajr għaliex jittieħed meta niġu inkuntatt ma' remettar u dijarea ta' persuni li jkunu infettati. Għalhekk huwa faċli ħafna li jittieħed. Jekk eżempju nkunu ħa nnaddfu wara xi ħadd li jkun infettat bħal xi tfal, jekk immissu oġġetti li jkunu ntmissew mingħand xi ħadd li jkun infettat, eżempju xi pum ta' bieb jew xi mejda li jkun miss ħaddieħor qabilna u mbagħad nitfgħu idejna ġo ħalqna, jekk nieklu ikel li jkun ikkontaminat jew nixorbu xorb li jkun ikkontaminat. Apparti minn hekk, il-virus idum idum ftit jiem jgħix fuq oġġetti, allura huwa ħafna iktar faċli li dak li jkun jieħdu.
Miljuni ta' nies madwar id-dinja kull sena jimirdu bil-virus tal-istonku. Dan il-virus mhuwiex virus uniku, imma hu taħlita ta' viruses li jaffettwaw l-istonku. Dawn jattakkaw is-sistema diġestiva tal-ġisem, u jikkawżaw b'mod partikolari infjammazzjoni fl-imsaren u fl-istonku. L-aktar sintomi evidenti ta' dan il-virus huma l-uġigħ fl-istonku, ir-rimettar u d-dijarea. Iżda hu veru li dawn is-sintomi huma l-evidenza li l-ġisem qed jipprova jeħles minn dan il-virus? U x'inhuma s-sintomi l-oħra li jistgħu jitfaċċaw?
Sintomi oħra li jista' jkollna huwa li dak li jkun ikollu nuqqas ta' aptit kbir, dardir, ikun hemm ukoll uġigħ fl-istonku u fiż-żaqq li ħafna li ġieli wkoll jista' jkun daqsxejn qawwi mhux ħażin, dak li jkun iħossu għajjien ħafna, ġieli jkun sturdut, ġieli jkun hemm ukoll xi deni ħafif, uġigħ ta' ras u uġigħ fil-muskoli. Dawn huma s-sintomi l-iktar komuni.
Dan il-virus jista' jitfaċċa f'kull perijodu tas-sena, għalkemm jidher li l-aktar li jitfaċċaw każijiet huma fil-ħarifa u fix-xitwa. Biex wieħed itaffi xi ftit is-sintomi kif ukoll l-iskumdità li jġorr miegħu dan il-virus, wieħed għandu jikkonsma ħafna likwidi. Iżda jistgħu jittieħdu xi mediċini? U kif jista' wieħed jinduna li l-virus għadda u allura jista' jmur lura lejn ix-xogħol jew l-iskola?
Mediċini li jintużaw, l-iktar importanti huma qratas li jitħalltu mal-ilma. Dawn il-qratas ikun fihom l-ammont essenzjali ta' melħ u zokkor u huma importanti li jittieħdu ħalli aħna nkunu qegħdin nitfgħu lura f'ġisimna dak li nkunu qegħdin nitilfu. u b'hekk inħossuna ħafna aħjar. Mediċini oħrajn huma l-probijotiċi. Dawn bażikament huma baktirja naturali li jinsabu fl-imsaren, però il-virus ikun qatilhom daw il-baktirja. B'hekk jekk neħdu daw il-probijotiċi, ir-recovery tkun ħafna iktar ta' malajr. U wkoll ġieli jkollna bżonn nieħdu mediċini li jikkalmaw l-uġigħ fiż-żaqq u fl-istonku speċjalment jekk dan ikun qawwi mhux ħażin. Issa, meta niġu biex immorru lura għall-iskola u għax-xogħol, importanti li jkun għadda għall-inqas, jkunu għaddew għall-inqas jumejn minn mindu jkunu waqfu s-sintomi tar-remittar u tad-diarrea biex b'hekk innaqqsu ċ-chances li aħna ngħadduha lil ħaddieħor.
Kif semmejna aktar qabel dan huwa virus li jittieħed ħafna u għalhekk il-prevenzjoni u l-prudenza hija importanti. Il-ħasil tal-idejn b'mod regolari jgħin biex jitwaqqaf it-tixrid tal-viruses. Modi oħra ta' prevenzjoni jinkludu li ma nużawx l-istess kamra tal-banju li tkun qed tuża l-persuna li għandha l-virus, nimsħu b'diżinfettant il-pumi tal-bibien, it-telefon, kif ukoll xi affarijiet oħra li l-persuna tkun messet. Fil-jiem li l-persuna tkun ma tiflaħx b'dan il-virus, x'tista' tiekol u tixrob?
Importanti ħafna li f'dak iż-żmien nibqgħu ħfief mill-ikel l-ewwel ħaġa ma tantx ħajkollna aptit nieklu. U importanti li ngħidu din li anke jekk it-tfal ma jkollhomx aptit jieklu mhuwiex tajjeb illi nkomplu nisfurzawhom biex jieklu f'dak iż-żmien għaliex inkunu qed nagħmlu iktar ħsara. Nieklu ikel ħafif u nieħdu porzjonijiet żgħar. Eżempji huma xi toast jew xi crackers, nistgħu nieħdu ross b'xejn mingħajr salza, xi tiġieġ plain griljat. Importanti li nevitaw affarijiet li fihom il-ħalib għax dawk ħajagħmluna iktar agħar, affarijiet tax-xaħam u ż-żjut u affarijiet li jkunu tqal għall-istonku u nenfasizzaw l-iktar fuq ix-xorb u mhux fuq l-ikel.
Tikka aktar fuq saħħtek. Li nagħtu kas tas-sigurtà fid-dar tagħna huwa importanti. L-apparat li nsibu fid-dar u li jgħenna biex ngħixu aktar komdi rridu nieħdu ħsiebu. Kull tant żmien tajjeb li niċċekkjaw li dawn l-affarijiet għadhom jaħdmu sew. Issa li riesqa x-xitwa, tajjeb li nfakkru li ċertu affarijiet li jaħdmu bl-elettriku m'għandhomx jitħallew barra għal ħin twil. Dan għaliex tiżdied il-possibiltà li jixxarrbu bix-xita u għalhekk, jiżdied ir-riskju ta' xokk elettriku. Jekk se nixtru xi dwal għall-bitħa, tajjeb li dawn ikunu adattati. Jekk se nużaw xi kutra elettrika, importanti li din hija f'kundizzjoni tajba u li l-ebda wajer mhu maqtugħ jew imżarrad. Il-kutra elettrika m'għandna qatt nitfgħuha taħt is-saqqu, iżda npoġġuha stirata fuqu.

Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.